Míakpe nusrɔ̃la kple dzilawo míade akpe na mi ɖe míaƒe ʋeyiʋi ta. Mígale mia gbɔ gbedodoɖa tɔxɛ na ame sia ame le gbegbemesrɔ̃ƒe ya ale be mígale mia gbɔ kple nusɔsrɔ̃ tɔxɛ ɖeka ke nye míaƒe ƒegbea ƒe akpa aɖe. Eyae nye ŋkɔteƒenɔnyawo ale be ŋkɔteƒenɔnyawoa egblɔ be enye nya alo nya alo nyakui siwo míezãna ɖe ŋkɔnyateƒe. le nyagbewo me ale be nenye be wole nuwɔƒe kpea ne nyagbea míeŋlɔ na wo ɖeka kple dɔwɔnya ye nenema ke eyi nye nyakui ɖekee hã wozɔna kple woƒe dɔwɔnyawo. Akpe míakpɔ kpɔɖeŋu ɖa woe nye nye, wo, wo, e. e, mi, mi, mía, mia, woawo kple bubuawo. Esia nye kpɔkplɔ le ʋi ɖe me ƒe nusɔsrɔ̃ eya ta miakpɔ nyagbekpɔɖeŋu aɖewo kple ale si miezãna wo ɖa hafi emegbea miava kpɔ ŋkɔnya te ŋkɔteƒenɔnyawo ƒe hatsotsowo. Nyagbegbãtɔ, meva suku egbe ale be eme ma ye nye ŋkɔ teƒe nɔnya. Míezɛ ɖe ŋkɔ yi míazã afi yi loko fi alo kɔ dzo teƒe. Nye kple nɔvinye míava etsɔ nye kple mía eyae nye míaƒe ŋkɔ teƒe nɔnya. Ŋutsu la ƒom vevie makpeɖeƒo yi ke nye dɔwɔnya ŋua eyae nye míaƒe ŋkɔ teƒe nɔnya. Miva kaba mi enye míaƒe ŋkɔ teƒe nɔ anyi ale be ne yi mi kɔ de vototo mi mía kple nɔvia dome mía tɔe nye be kɔkɔ gbɔwɔ dzesi ke le wo dzi. Atɔ̃lia, mía dada ɖea mɔlu na mí, mía dada ɖea mɔlu na mí. Woawo ɖeɖe koe va ƒle awu la le asime le míaƒe ŋkɔ teƒe nɔ anya eyae ma. ele afi ma. Eva kpɔ nufiala hafi wòdzoa? e kple o yi míaƒe ŋkɔteƒenɔnya bubu. Ekpɔ mi eya ta wòyɔ mí, ekpɔ mí sɔɖi eya ta wòyɔ mí ɖo, ekpɔ mí eya ta wòyɔ mí ɖo, e, mi kple o. Wodzo hafi meva ɖo dua me, wo. kple eme eye enye míaƒe ŋkɔteƒenɔ biabia aɖewo. Nu kae nye ŋkɔteƒenɔnyawo? De dzesi ŋkɔteƒenɔnya ƒe ha atɔ̃. Tu nyagbe atɔ̃ ɖo eye nàde dzesi ŋkɔteƒenɔnya si le wo me la. Akpe, emegbea míagayi edzi kple ŋkɔteƒenɔnya ƒe hatsotso nufiala e nusrɔ̃lawo dzilawo akpe be míegaɖo to míaƒe nusɔsrɔ̃. Eyae nye zi gbãtɔ le míaƒe video kpɔm maa ke dzagbana kplɔ mí ɖo le Facebook, YouTube kple Instagram. Akpe na mi Aƒetɔ Ewuɖɔ ne enye be eyae nye zi gbãtɔ kplɔ mí ɖo ale be nusɔsrɔ̃ aɖo gbɔwò ɣeawo katã ɣi.